Assalamu alaykum hormatly tomaşaçylar. Bilşiňiz ýaly Aşgabadyň demir ýol menziliniň golaýynda Altyn çaýhana açyldy. Açylanyna gysga wagt geçenem bolsa, bu ýer paýtagtymyzyň ýaşaýjylarynyň hem-de myhmanlarynyň örän gelim-gidimli ýerine öwrüldi. Munuň sebäbi nämede? Munuň sebäbi oň owadan içki bezeginde Dynç almak üçin rahatlygynda, güler ýüzli hyzmatda hem-de süýji-süýji tagamlarda. Biz bu gün Altyn çaýhanasynda italýan milli tagamy bolan pitsanyň hem-de türk milli tagamlarynyň biri bolan pidäniň taýýarlanyşy barada söhbet etmekçi.

Aşpezi Ýunus bar. Ýunus, ine, gysgaça, italýan milli tagamy bolan pitsany nähili bişirmeli, hemem türk milli tagamlarynyň biri bolan pidäni nähili bişirmeli, esasan, biziň tomaşaçylarymyzy gyzyklandyrýar. Öý şertlerinde nähili bişirip bolýar? Indi häzir siz bir hamyryny ýaýyp görkezseňiz, üstüne goýmaly zatlaryny aýtsaňyz, biz hem tomaşaçylara görkezsek. Bolýar, bor.
Indi, Ýunus, hamyryny aldyk, dogrumy? Pitsanyň hamyry. Nähili ýugurylýar? Adatça ine öý bikeleri çörek üçin ýa manty üçin, börek üçin ýugurýarlar, şoň ýalymy? Ýa üýtgeşik barmy? Ýok, bu üýtgeşik gidýär. Bu pitsanyň hamyry italýan pitsasy. Hawa, näme, näme edip ýugurmaly ony? Suwda hem elli açmaly. Ha, suwda hem elli açmaly. Indi ýugrulyşyny görkezip bilýäsmi? Bolýar.

Mine şu gal görşüňiz ýaly, mähriban adamlar, aşpezimiz eli bilen ine hamyry ýaýyp dur. Aşpezimiz Ýunus görşüňiz ýaly Hamyry ýokaryk zadam oklap pyrlaşdyryp zat neme edýär ýöne öý bikeleri tomaşa edip öýde ýokaryk pyrlajak bolup gaçyraýmasynlar zat zaýalaýmasyn diýjek bolýan-da el ellik edip gidende indi ýukalygy galyňlygy näleräk bolýar operatorymyz görkezsin. Pizzalarym öz ölçegi boýunça kiçi, orta, uly bolup gidýär, dogrymy? Şu haýsy? Srednýi. Orta, ortalyk. Ha, bolama. Sous, aha. Sous, taýyn sousmy ýa? Ýok. Garmalymy, ne, näme garly sousuny? Pomidor.
E, käşir, zat bar. Burç. Burç bar. Özüň taýynlasaň bolýar, dogrymy? Dogry. Kämal şu sousuň ýerine ketçubam guýýarlar, dogrymy? Hawa. Indi sousuny şeýle ýazdyk. Soňra Ýunus Ony üstüne syr goş. Peýnirini goýmaly.
Peýnirimiz hem taýyn. Peýnirimiz hem şuň ýaly gyrylan peýnir. Soň makruçalaryny goýýan. Soňra peýnirini goýduk, ilki sousyny goýduk. Soň peýnirini goýduk. Soňra bolsa şöhlat goýmaly, dogrumy? Şöhlat diýsem nämekä diýýärmen, kolbasa. Soňra şöhlatdan soň bilmeçe goýýaň. Bilmeçe diýsem hem nämekä diýýärmen, sosiska. Indi görýäňizmi? Ýunus şu ýerde kakadylan şöhlat goýduň, gaýnadylan şöhlat goýduň, hem büzmeçe goýduň, dogrumy? Ha? Zeýtun. Soňra zeýtun goýýar. Soňra mekgejöwen däneleri. Kömelegiňiz nirede? Eti soýýan. Ha, etem oýaňyzmy?
Ha. Et onam biçip ýetişýärmi? Ha, ýuka dogramaly, dogrumy? Ha, sygyr etini oýduk, soňra towuk etini oýduk. Mhm. Soňun basýar. Ha, soň basýar. Çişmez ýaly basylýar. Kömelege goýmadyk öýdýän, dogrumy? Kömelek goýmadyk bolýar. Indi bu ýunus e, men e, düşünişime görä, islegiňe görä näme goýsaň goýbermeli, dogrumy? Islegiňe görä bolarok, goýmaly ýörite zatlary bar. Ha, şeýlemi?
Hawa. Indi meselem şu kömeleksiz boldy-da, kömeleksiz pizza bolýarmy aslynda? Kömeleksizmi?
Olam etsek bolar. Ha, olam etseň bolýar.
Dogry, dogry. Indi käbir ýerlerde diňe şöhlat goýaýarlar-da, bilme çöýlen şöhlat goýýarlar. Ek goýanoklar. Indi ek goýsaňam bolýar, dogrumy? Indi şu wagt taýynmy şu ýag gyralaryny? Taýyn.
Taýyn. Indi isläp bişirsin salam. Şeýlemi hany?
Ýa bismillah. Indi mähriban tomaşaçylar, pizzamyzy peje atdyk. Indi pidäni taýýarlamaly, dogrumy?

Dogry, dogry. Ha. Indi görşüňiz ýaly, pidäň hamyry taýýarlananda aşagyna e, un däl kepek ýazylýan eken. Gelmeşmek ýaly. Indi hamyr taýyn boldy. Taýyn boldy. Üstüne eti goýýar. Öňünden taýýarlan eti. Ete nämeler goşulypdyr? Bulgar, pomidor.
Ha, balgar burç, pomidor, ondan
pomidor, gyzyl burç. Gyzyl burç. Gara burç. Gara burç.
Islegiňe görä, şeýlemi? Indi e, görşüňiz ýaly mähriban adamlar e, pizzaň küregi aýratyn, e, pidäň küregi aýratyn. Ine şu e, enjama kürek diýilýär-de, peje atylýan. Ine küregiň üstüne goýdy pidämizi. Indi pizzamyz biraz wagt peçde durdy. Soň aşpezimiz yzyna çykardy-da, indi ýene üstüne peýnir, ýagny dogralan peýnir goýýar. Ha? Peýnir gawun. Aşpez aga, indi näçeräk wagt durmaly? Bişenini nädip bilmeli?
Pizzamyz a bäş minde bişýär biziň. Italýan pizza bäş minde. Pide-de on minde bişirýän. Indi meselem öý şertlerinde a duhowka diýýär ýa-da gaz peçleri bolýar. Şonda näleräk goýmaly bolýar? Aý, gradusyny sazlamak, towuk peçlerde gradus. A bizde bir sazakda-da bişirip bolýar, i gazda-da bişirip bolýar. Ha, şeýlemi? Owo.
Sazakda bişirseň, şol tüsse

Görüşüňiz ýaly öz kesilýän pyçagym bar eken. Ha, soňam mine şuň ýaly goýýas. Ýörite tahtasy bar. Kesip bolamyzdan soň şeýleligine de myhmanlara iberýär. Dogrymy? Anam da tuwalama. Bir haýsy myhmana gidýär? Beý, Bize gidýärmi? Aýtdy göreme. Onda da hälel aýtmara, gowy edip aljag-a. Ine pidämizem taýyn boldy. Aşpezimiz pidäni alýar. Ine şo pidämizem taýyn boldy. Häzir pidänem alýas-da, olam ýörite tagta goýýas. Tagta goýýas. Ony kesip aberýäs, dogrumy? Geçirýäs. Geçirýäs. Aha.
Aşagyny süpürýäs. Aşagyny süpürýäs.

Dört tagtasyna goýýas. Ine pidäni özi ýörite tagtasyna goýýas. Göwatlardyr pomidorlaryny bezeýäs. Şeýdibem myhmanlara äberler, dogrumy? Hawa. Onda näme, Ýunus aga? Elleriňiz dert görmesin, elleriňize güller bitsin. Hawa süýji-süýji tagamlaryňyz üçin köp minnetdar. Oňa nesip bolsa, şu wideo tomaşa edýän watandaşlarymyz, öý bikeleri indi pitsany hem-de pidäni öý şertlerinde-de bişirilişini öwrenendirler diýip tama edýäs. Aý, bir gezek synanyşyp görüň, bir gezek-de bolmasa, ikinji gezek-de, dogry dälmi? Hany janyňyz sag bolsun. Indi muň ýaly ajaýyp tagamlary iýmek üçin Aşgabadyň demir ýol mildiginiň golaýyndaky Altyn çaýhanasyna gelibilýäňiz, ýa-da gelmäge mümkinçilik ýogam bolsa, indi şu ýerde Altyn çaýhanasynyň telefon belgileri goýlar. Şol telefon belgilere jaň edip, öýüňize sarygabam bilýäňiz. Ýörite eltip bermek hyzmatam gurnalan. Ine, ýörite öýe saryk alanda, şunuň ýaly ýörite kagyz gaplary bar. Ine, şu kagyzdan edilen ýörite Altyn çaýhanasynyň logotipi ýerleşdirilen ýagy ýokuşmaz ýaly, dogry dälmi? Ine, şoňa goýýas. Bismillah. Hem gabynam ýapýar. Edi şoň ýaly pidänem ýürüte öz gaplary bar. Şol gaplarda da Altyn çaýhanasynyň işgärleri öýüňize sargasaňyz, öýüňize eltip berýärler. Her bir döwletli maşgalada bol elinlik bolsun, yrsgal döwlet bolsun Allajan. Näme, şuň ýaly ajaýyp tagamlar bilen lezzet almak hemmeçe miýesser etsin. Altyn çaýhanasynyň işgärlerine-de uly üstünlikler arzuw edýäris. Paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryna hem-de myhmanlaryna görelde hyzmat edýärler. Mundan beýlägem işiňizde üstünlik arzuw edýäris. Sag boluň.
Mähriban adamlar, ýaňam bellenilişi ýaly, Altyn çaýhanasynda eltip bermek hyzmaty gurnalan ýörite awtoulaglarda şunuň ýaly gyzgyn saklaýan gutular bar, ýagny termobokslar bar. Şol gutularyň içine-de tagamlar ýüklenilýär. Şol gutularda saklanýan tagamlar bolsa özüniň gyzgynlygyny birnäçe sagadyň dowamynda saklap bilýär. Mähriban adamlar Altyn çaýhanasynyň Tiz tagam bölüminde-de müşderilere göwnejaý hyzmat edilýär. Ýagny müşderiler özleriniň halan tagamlaryny edil şol wagtyň dowamynda gyzgynjagy bilen alyp iýip bilýärler.